O'n i'n meddwl sef yna un i, ond mae wedi profi fi wrong. A y mwy pwysig mae wedi profi i hun, mae wedi dod wneud o. Fel rhan o'i waith paratoi ar gyfer pencampwriaeth nofio gaeafol y byd yn Bled, Slofenia, mae Michael Owen yn ymweld ag Adran Gwyddorau Chwaraeon Prifysgol Bangor i weld effaith dŵr oer ar ei gorff. Corff, ag i ddysgu beth yw'r arwyddion pwysig i'w adnabod cyn i bethau fynd yn beryglus. Mae llyn bled yn 5 gradd Celsius, felly mae'r tanc yma yn gyfle perffaith i Michael galedu mewn dŵr o'r un tymheredd, gyda help y darlithydd, Jamie McDonald.
Reit, roedd yn rhaid i mewn wan.

Mae'n rhaid i Michael ddechrau drwy reoli ein adlu, gan fod effaith dŵr oer yn effeithio'r gwad o gwmpas yr ysgyfent. Bydd y monitor ym mi ganol yn nodi cyfradd curiad y galon a thermometr arbennig yn mesur tymheredd craidd y gorff. Pan nad yw mewn dŵr oer, mae tymheredd y gorff yn 37.6 gradd Celsiws. A chyfradd i galon yn 81 curiad y funud.
Well done. Dyw core temperature ddim yn gysmu o gwbwl ond dwi jyst yn oer. Mae o'n... Ie d- fatha llosg. Dwi'n itha amarw ti ga'l sw so Pan mae'r corff yn colli mwy o dymheredd nag ydi o'n gallu greu yn naturiol, mae'n symud gwres at y llefydd pwysig o amgylch y craidd fel y galon a'r ymennydd. Mae hyn yn golygu fod y traed, dwylo, clustie, trwyn ac ati yn dioddef. Mae curiad calon yn cyflymu hefyd, ac mae curiad meical wedi codi i 126 curiad y funud. Sori.
Oh! Am ail gwaith yn mor bad. Dwi'n meddwl rhaid mi ddysgu neud hynna'n blêd, mynd i mewn ag allan, mewn ag allan. Dwi newydd ddod allan wan, jyst yn cynhesu. Fyddai ddim wedi cledu, achos mae'r safle yma yn hollol hoel, a mae o'n boeth iddo fi! Mae'n hollol boeth! Dwyt ti'n meddwl bod fi 'di colli 'mhen? Mae Jamie newydd ddeud 'wan, mae y core temperature wedi mynd lawr. Ers dwi di gadal, wel ers dwi di mynd allan o tanc, dwi'n meddwl siawr yy wel yy wel o gynnas os dach chi'n meddwl sa fo yn codi. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Hwyl fawr.
Gyda ble dynesau mae amser paratoi Michael yn brin. Nesa? Nofio dŵr agored o Wynedd i Sir Fôn, ond mae'r tywydd yn fygythiol.
Dwi'n fod i dentio i nofio yr afon Menai o'r ochr yma i'r ochr arall, ond fel dach chi'n gweld, tydi ddim y tywydd i wneud heddiw 'ma. Mae'r tîm cynhyrchu yn siarad efo Jamie ŵan, fod i'r arbenigwr, ond mae o 'di deud 'tha ddim chance amdani heddiw 'ma, felly rhaid ni neud rhyw ddiwrnod arall, wna i ofen. Ydy hyn yn saff? Ydw i'n mynd i fod yn iawn? Be sy'n mynd i ddigwydd iddo fi?
Y tywydd wedi gwella rhywfaint a'r llanw ar ei ore. Mae'n amser i fentro ar daith o 800 metr.
Yr unig beth dwi'n poeni am ydy, dydy os dwi'n panicio yn y dŵr neu rhywbeth mae'n mynd i luchio fi ffwr o blaid unwaith eto, achos dwi'n barod am blaid 'wan. So dwi'n gallu nofio mewn dŵr oer, dwi'n gallu, dw, dwi'n nofio mewn llyn wan yn iawn. Dwi yn meddwl fydda i'n wisgo wetsuit heddiw ma. A jyst am y rheswm, ma, ma na ddipyn o drac, felly fedra i oeri reit sydyn.
Tra bydd Michael yn nofio, bydd y criw yn ei ddilyn mewn cwch diogelwch gydag arbenigwr, rhag ofn i rhywbeth fynd o'i le.
Os dwi yn teimlo di blino neu dechra oeri dwi am trio newid yn strôc, dydi hwn ddim yn ras. Dyna rhei mi gofia.
Gyda chi'n lled o amser i fynd, mae pob eiliad o ymarfer mewn dŵr oer yn amhrisiadwy. Mae Michael yn gobeithio bydd y goggles rhain yn hwb seicolegol hefyd. Y syniad yw bod y tint oren yn gwneud i bopeth edrych yn fwy heulog. Cyn heddiw mae Dilwyn, mentor Michael, wedi bod o gymorth mawr iddo wrth baratoi, ond nawr mae'n mentro mewn dŵr agored ar ben ei hun, ac mae'n edrych fel dyn unig iawn. Mae gwahaniaethau amlwg rhwng nofio mewn dŵr llyn ac mewn dŵr môr. Mae halen yn fantais amlwg sy'n galluogi'r corff i arnofio yn well, ac mae'r llif yn sicrhau fod tymheredd y dŵr ychydig yn gynesach, ond, gyda llif, daw curyntoedd cryfion. Ac hanner ffordd i Ynys Môn, mae'r cerrynt yn cael y gorau ar Michael.

Ni wy ma rai Slofenia wan ia?
Falla sa well syniad sa fo 'di bod ymarfar lot cynt na hyn dwi'n me'wl mae o'n gofyn lot iddo fo mewn mewn deg diwrnod deud y gwir. Dwi ddim yn teimlo Bo fi wedi rho- gadal neb i lawr heno dwi'm 'di gadal fi fy hun i lawr heddiw 'ma odd o rhy bell i neud dwi'n swn i'n deud ers tua wyth diwrnod ŵan o allu bo' neud ydi nofio dod adra yn hwyr ma' oria ganol dydd yn hir rŵan hefyd so dwi'm 'di neud lot o gysgu heno 'ma dwi'm 'di gysgu ar fforyna a petha Yym, achos da ni'n teithio o Gaernarfon i Gatwick ddoe. Tro nesa!